Nizan khan thawngpi nih Hannah ka hal e tiah a ka chim sa tama ne. Mah kong kha. Ye Hannah han nih war hnu cho tlau bakan tlau kamit akan hu ti lo. Ah si hrim ko kuta chan pek peng si si mo. Cai lak bakan kan to la o. Dot kan ngai ning. Kan ngai tu. Ayo di ma. Aw halo Hannah. Aw Pat. Um, chim ding te kan nei e. Zei dise? zeitindah ka thawk hnga ti khi ka thei ve lo khi maw vun chim pek ko nizan ah khan thawngpi ne ka hal cu wow nizan ah khan thawngpi ne hana ka hal e tiah a ka chim sa ta ma ne mah kong kha chim kan duh e zeitin den na ruah ve ning sanga te hal kan duh bia cho nang ma ni na wording skon jaga me ja wording stun lam chun ka hal Khona ten ka maw nang caw chiat ah chiat ṭi ṭhat ah ṭhat ṭi kan si ta mah ti khan nangmah nih na ka ruah piak thiam vialte ka ruah ve i kan hal ta bia. Ka hei ka hei chim pek ko le maw keimah ka mithmuh khin cun nan i tlak ngai le ka te thawngpi zong khi pumrua hna ca zap ah caw maw mah chin chap lo khan nu zong ram lo caw nu zong khi ram lo e nangman uar ci te bak khi si ni rem tuk le ni tlak tuk le chimh zong ngai tuk. Mah tikhan na pek ah ka ca ka duh ko. Nan i tlak ngai lai aw. Aw makha nangmah nih na chimmi te kha thei ka hei duh bia. Nang zong wat ve ko kha. Aw kha na pek tik ca rak ka chim te maw? Aw kha.

Zeitluk khin ka fir ko, ka ṭhu dir ko ka ti zong khin zeitik hmanh ah khin a bit ah khin kem hi ka tlin bal lo. Mawhchiat le thangchiat khi ka tong peng. Ka da ka stress dih cang tu he na thei lo seh na maw nu he. Na mawh bak lo. Ka cawnpiak tuah le ma fa cu ra tuah seh. Cawnpiak. Chit lang ka cawnpiak la hna na khut hi chuak lak tiang in. Cun zei da tang ri. Ka da kanmah lawng han cu maw. Mah na maw nu khi innchung kam mah lawng khi cu seh law cu ka theihthiam. Ka tuah leng rul kan ei hna i ka tuah mi hmai ka khap lo. Zeitin dah um i? A pokau tu Sele e ni cu pokau cia te si. kha kha ka theihthiam piak cu mu. Ve da a chap rih. Ka tuah kan i dei i leng ka chuah hna cun pei hnap khera khoi ko si tuak tuah. Ai na ning hei za lai ning. Oh ning zak tuk lu cu ta. Ai na mawh hrimhrim lo mah ka monu he cun tek bak hau cang kho ti lam te cun nangmah hrimhrim na mual an phauh tuk cang. Ah sebakak dah. Ai kan tor pi tuk. Cun ta dang um ri ma. Ya, hang hang chin chin te ko. Ah um Sele, thazim na zi pahnia kan ina na rak ra le. Ama zong ka upe le e na pahnik te mai tot te bak an khan. Bia kan ruan ha le bia nan khiak le. E tu lem he zong kha i cang cak sem ah ni khan siseh pat nangmah bochan ko cang o ka bochan ko ne e tha jing tu ap na ji pahni a rak ra te le sin zan le tha tuk mo e kha tha tuk but ka chip ta ka la ka chip thangpi ya si ka khau ti lo zin se ai kuda bia pakhat ka chim pa na chim tar na phim tar nang ma chim bik ne se professor wa na si Mah hna kha peng cu amah ca ṭhatnak kha chimmi khi pakhat hmanh a duh lo. A zia ma khi ka ba aa dang tuk thawngpi cu a si kho lo. Theihcia te si. Natin na siri in thei ma? Voikhat ni hna cu Japan i kan i pum hnik e zan ih nak dawh a rak thawh cu. Ningzah sung theih awk. Mah kha su zo tuah. Zan ih nak a rat cu vit sia ri. A hmai aa phiah lo. A ha aa ṭaih lo bu a rak ra rih cu. Ai na maw lo na. Mah hi na thei ma keimah khi a hmai aa phiah lomi le a ha ṭaih lomi le thil aa thleng lomi khi lo. ka pawng ah ra hlah a ka ti rih. Lungbak pei rawh usu. Ka tha khe. Ah a ka hal lio ve le a aw hei nem ding khi mu. A aw nem ngai cu mu. Sile sile aw. Atu le bang kem aa cal a hei au khawh ding he. Ka cal bak cal lo a aw shan rih ding he mu. Tisukun thaizing nazi pahnih ah kan in ra law thawngpi he hmanghai baka bian in khiah le tha tein mu nu caka hmai ka zong sam zong pik ko du tu ko in tuah e anak le rang zong kha i fiang di chang ko se fiang ma thaizing ah nazi pahnih baka ra te o ma ha ku du deu ve si si si hian bing bak ku du ve sun chong ei lo ma Khi calen thawng cun khi kho cu a tlai peng le pahnih na zi pahnih zong a zoh kho hnga lo ma ka ti. Na thin ṭhum na thin ṭhum. Nu pala thawngpi cu rak phan le nan pahnih in maw ka hmaika bak ka hmaika lo te bak in maw bia nan i si le herh cun nan i si cun nan i si ko le biafiang in khin bia i si cang ko seh. Atu rak phak na cei tak cang le zei pa fiang di bak seh. Cei lak bak in kan tuah le o.